Bore da, shwmae? Wel, dros yr wythnosau diwetha, dwi wedi bod yn dangos i chi sut i lawrlwytho Microsoft Office 365 a'r pecyn iaith Gymraeg i Office a y tyll. Y nod yw bod gwaith Gymraeg chi fod y safon yn mynd i godi wrth i chi ddefnyddio pethau sy'n mas yna er sydd yn uh, galluogi chi i wirio eich gwaith. Felly bore yma, rwy'n ddangos i chi sut i ddefnyddio cysill o fewn Microsoft Word. Fan hyn, fel, fel welwch chi, rwy wedi ysgrifennu doi frawddeg fanna, a rwy eisiau gwirio nhw nawr. Gallwch chi weld yn syth bod, oherwydd bod yr iaith y fi fan hyn wedi ei osod i Gymraeg, bod ambell i wall iaith yn cael ei bigo lan gan Microsoft Office. Mae Will fan hyn yn gwneud right click ar Will, mynd o'r lan, eich prif fath ar enni U, ffrind fan hyn, right click, eisiau newid ei ffrind gyda'r dwy F, ar ôl fan hyn, mae angen to bach ar, ar y O, edrych chi weld beth yw'r uh, dewisiad yn rhoi i chi, dwi ddim yn lo na oll, fi moyn ôl gyda to bach ar y O. So mae hwnna'n un cam sydd yn mynd i wella'n gwaith ni oherwydd bod pecyn ac Cymraeg gyda ni ar Microsoft Office nawr. Wedyn, os ydw i'n uwcholeuo hwn, mynd i adolygu lan fan hyn, a wedyn fan hyn nawr, fe weld, welwch chi yr uh, pethau sydd yn cysylltiedig gyda y lawr lwytho nes i o cysyll. Uh, felly, dwi'n clicio ar gwirio fan hyn. Mae cysyll nawr yn mynd i wirio fy ngwaith. Un tro roedd bachgen o'r enw Will. Mae angen collnod fyna. Okay. A, roedd Wil yn byw yn Caerdydd. A be ti'n hyfryd am Cysill yw, mae'n rhoi eglurhad i chi fan hyn. Felly, y gobaith yw, wrth bod chi'n gwirio'ch gwaith, peidiwch â jyst clicio cywiro, cywiro, cywiro trwy'ch gwaith, achos weithiau mae Cysill yn trio gadael chi newid rhywbeth sydd ddim yn gwneud llawer o synwyr. So, mae angen chi ddarllen pob un yn rwy'n i sicrhau bod yn blennu synwyr i chi. Mae enwau lleoedd yn treiglo'n drwynol ar ôl yr arddoriad yn. Mae gyda chi

Rwyf yn dweud fan hyn, nid yw enwau gwrywaith nac enwau lluosog yn treiglo ar ôl y fan nod, so fan hyn, rwy wedi treiglo pan oedd dim angen dreiglo. So felly, gallu newid hwnna i par. A gyda ei ffrind, uh, mae Catill yn credu bod e'n well i ddefnyddio i, nod i, ar ôl gyda, bod e'n gyda'i ffrind gorau Tom. Nawr, mae'n darllen, un tro oedd bachgen o'n Will, roedd Will yn byw yng Nghaerdydd. Ar ôl iddo ddeffro un bore, roedd e wedi mynd i'r parc gyda'i ffrind gorau Tom. Nawr tan weld chi'n gallu gweld, yma un gwall ar ôl fyna o hyd, neu draw fan hyn, dydy Microsoft Office na Cysig wedi sylweddoli bod Tom yn enw bers person fyna. Mae angen prif lythyren ar ddechrau enw Tom. Felly dydy Cysig ddim yn mynd i gael eich gwaith chi'n gan cant y cant, ond mae'n mynd i wneud gwelliant mawr. A mae'n enwedig yn wir nawr i chi sy'n mynd osbarth i ar drws nesaf yn blwyddyn chwech yn barod i fynd i Langanwyd, byddai'n pwysig bod chi'n gwirio'ch gwaith cyn dam i mewn, oherwydd rydw i wedi, wedi uh, derbyn llawer enghraifft o waith gyda typos ynddyn nhw, bydd wedi cael ei bigo lan gan Microsoft Office os bod chi wedi newid yr iaith i Gymraeg, a pobl gan reiglo bydd uh, wedi cywiro i chi. Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr wedyn i'r safon y gwaith chi'n anfon eich athrawon.